Chinhau production rak zohtu lunglawm tein nan kut kan tlaih hna. June ni hleiriat chun tiang thawng kan theih khawhmi kan rak chim lai. Chin ramkulh Tedim peng India ramri Chinland Defence Force Tedim nih hmun an khuarnak camp pakhat cu June ni hleiruk caan nazi hleihnih ah ZRO timi Zomi Revelation Organization phu nih an khanghpiak hna i thilri tampi an hrawhpiak hna tiah thawng kan theih. Hi thilri an hrawhpiakmi hna hi facang, chiti, mehhang tampi le sii-ai tampi zong ai tel chih tiah kan theih. Hi an hrawhpiakmi le an khanghpiakmi a dihlak hi Kawlram tangka in tingsawm ruk man lenglo a si tiah Tidim Civil Society Facebook page nih a langhter. Hi JSRO Jammi Revelation Organization hi India ram Manipur pini ah umhmun a khuarmi an si tiah thawng kan theih. Dang Aung San Suu Kyi a kai hnu lawngah cozah sin do kan cawimi kong kan ruah lai. NLD cozah lio sianginn cachim pawl sinah Thlahnih thlahlawh a coihmi hna cu ralhrang phu nih kherok chungah nan cham dih lai, nan cham dih lo ahcun upadi ningin dan kan in tat hna lai tiah an ti hna. Hi kong he pehtlai in National University of Arts and Culture CDM sianginn cachim pawl nih Dawng San Suu Kyi cozah nih a thanh tik lawngah kan ruah te lai tiah a chim. nan cham lo ahcun upadi ningin dan kan in tat hna lai a kan timi hi kan zeihmanh a poi lo. Thlaruk chungah zeithil paoh a cang khomi a si. Dothlennak kan tuahmi nih kan tei ahcun pakpalawng a si te ko lai tiah a chim. Cu pinah Dawng San Suu Kyi cozah lioah kan chuahmi a si. Ralhrang bu he pehtlaihnak a nei lo. Dawng San Suu Kyi nih a thanh tikah kan ruah te lai tiah NUAC sianghlei run CDM

Kan phoih ah engineer tampi an i tel. Caan saupi lakin mah inn hi bom kan puahmi a si tiah a chim. Mah chosesi resident hi Dototech camp manager a ṭuannak Unique GP Development Company nih dotlei sarih in an sakmi a si. Dototech khan hi kum thong hnih le kum hleng ah thimnak ah NLD party in Yan Kung Paku peng Pyituh Hluttaw candidate a si hnu ah NLD in aa phuak i PPP party a dirhtu le chairman a si. Thonghni kum kul thimnak ah PPP party candidate in Mayaing Kungmyone Pyituh Hluttaw ah aa cuh nain a sung. Thonghni le kul le khat February ni khat ah ralhrang phu nih rampi nawlneihnak an lakmi cu ramchung ramleng nih duhlonak an langhter len lioah ralhrang nih khinhmi Social Release and Rehabilitation vuanci rian a cohlangmi pakhat a si. Sagaing Time Min Chan khua ah traffic police pakhat cu motorcycle HGT a kal cuahmah lioah aho ti theih lomi nih meithal in an kah i a um hmun ah a thi colh tiah thawng kan theih. Mindat ralzam camp pakhat ah thla sarih te lawng a si rihmi ngakchia te cu June ni hleiriat zinglei ah nunnak a liam. Mindat ah kahdohnak a chuah hnu in ralzam dirhmun in an phan. Ralzam in humhimnak kawl in an vahnak ah thla sarih te lawng a sarihmi ngakchia te cu gig an tlaihpiak sual caah thlopbulnak sii-ai a um lo caah a nunnak a liam tiah Mindat mipi uknak phu nih June ni hleiriat zinglei ah thawng an thanh.